Xarabank jilqagħkom għall-ewwel darba, nixtieq nirringrazzja hawnhekk l-udjenza. Meta beda Xarabank kelli ħames snin u issa ilu għaddej 22 sena. Imbagħad erba' snin ilu bdejt naħdem ma' Xarabank u mat-tim spiss nitkellmu dwar li mkienu l-aktar mumenti memorabbli ta' Xarabank matul is-snin. Wieħed li semmih kulħadd huwa dan. Anthony Mifsud.
Snin ilu, torturat id-depot, ikun iffrejmjat li ħarrab żewġ priġunieri. U qabdu jtuni bis-sieq u bil-bott. Damu jtuni xi għaxar minuti. Bdejt inħoss xi ħaġa kiesħa ma' rasi u bdejt nisma' l-ħoss tat-trigger minn wara. U dar l-uffiċjal beda jgħidli fejn hu Louis Bartolo. Louis Bartolo jiġi f'Xarabank u jgħid kif ħarab mill-ħabs u jinsisti li Anthony Mifsud ma kellu x'jaqsam xejn. Meta sirt naf illi ġie ffrejmjat, fl-82 hawn għandi l-karti li bagħat l-awtoritajiet però jimporta naqralhom l-ittra l-ewwel li bagħat il-Kap Prince Seamus li ffrejmjah, There was nothing in our agreement. between me and you, ma kien hemm xejn fl-agreement bejni u bejnek li se tiffrejmja raġel innoċenti. Sib way li tikklerjah għax inkella I'm going to split the beans. Din tfisser bis-slang English sib way li taqalaw minn din problema li daħħaltu għax inkella se nikxef ġara. Waħda mill-kopja biex nippruvjalhom kif rixxin miċ-ċella. U daw huma ċ-ċwievet għarhom. Dina ta' Division Four. U din min fejn ħrabtilhom ta' Division Two. Għax dan, qed jgħid Top Security kienet u jien ngħidlu ħa ħa Top Security u ħarbulek. Diċ-ċavetta li għamilt jien ara m'għandi xejn fidi. Issa, jiena qiegħed bil-pressure fidi, hija. Il-pulizija qiegħed hawn fejni. All right. Sajt idea fuq qegħdin nitkellmu wara x'hemm fuq it-television, television quddiemna. Meta pressajt, pressajt, pressajt. U taqbad tuġak idejk. Taqbad tuġak. Daqqa waħda meta der li għandi pressure biżejjed. Kemmi mit-toilet faċċata, tlaqt niġri. Talt li ġod toilet, bat il-pinna. Meta sakruna fiċ-ċella. Umbat, Dana fiċ-ċella. Bat biċċa ħadejda din għamilt is-sabli. All right? Waħħalt waħda minn dawk il-print l-ewwel qtajtek. Dana ma għamiltih f'ġimgħa ta'. Dan domt kważi xahrejn biex nagħmilha. Rajt? Meta lestejtha, u mbagħad iddaħħalha. Tipprova għad forsi tiġi ħadmet. Iddawwar għad tiqta' ħilli noqgħod sejjer hekk. Però l-ewwel sbajta biż-żebgħa dik. Żebgħa kollha, kollha b'żebgħa hemm mela ħafna no problem. Issa fejn teħilli, inaħili ż-żebgħa. U noqgħod niffarja daqsxejn daqsxejn. Fresh li dejjed. All right, all right. Ara, ara. Le, la tmisni xej, ħana mla wahdi, għaj ta' proof.
Alright.
Ara, ollejt l-stanga, dawwar il-om li, ara. Ollejt l-islanga u l-bib jinfetaħ.
Il-ġurija tal-Qorti Kriminali issib lil Anthony Mifsud mhux ħati. Anthony Mifsud huwa innoċenti u jiġi lliberat minn kull akkuża. F'Xarabank ħlifna li naraw li titwettaq ġustizzja ma' Anthony Mifsud.
F'Xarabank Qed jieħu din il-pożizzjoni għax jemmen li verament għandha ssir ġustizzja. Għandu kawża li ilha għaddejja s-snin, ilu jistenna li ssir ġustizzja. Inżamm tliet snin magħluq għal xejn. Tortorat, tortorat, tajjeb. Meta f'pajjiżna il-Prim Ministru li kellna dak iż-żmien ingħata kumpens. Għax Ġom nifseħ kien qed jibla id-duħħan. Mhux qed ngħid li ma kellux hu kumpens jew kellu, imma fġieħ il-bambi. Jekk dak ħaq u kumpens. Mela dak ħaq. Dik id-dom. Mek daw in-nies ħasbu li memħat fuqhom bniedem ġibtu f'ħajja għal għomru disabled. Ma naħsibx li Alla qed jew pjaċir biha dik. U darba f'Xarabank ġew sitt eżorċisti fil-panel u dikinhar rajna eżorċiżmu jsir. Programm speċjali fejn nilqgħu fostna is-sitt eżorċisti illi għandna Malta.
Tempestativus imperavit. Malorum ranis.

Minn ġo din is-sala tkellmu mijiet ta' nies u għax tkellmu ittieħdet azzjoni, waqfet inġustizzja u nbidlu l-liġijiet. Jiena twilidtek, jiena twilidtek, mela, but that does not make me ill, that does not make me sick, and that does not make me any lesser than any person in this house. I am an equal person. Għax aħna Maltin u aħna ma nixtiqux Li f'Malta tiġi aċċettata li ġġib riskju li trabi. Tagħmel sens li l-Musulmani ikunu fl-iskejjel tal-Knisja isimha magħha Knisja meta tfal tagħna tikonna nibatuhom fl-iskejjel tal-Istat? Għal 22 sena konna hemm, f'nofs il-kontroversja. Imma kif għal ħajtek kollha ma' persuna waħda lila biss se tibqa' tħobb u tibqa' sesswalment attrattati. Orrajt għaddu jiddispjaċini sal-lum għax inti ma tmur xalata La tagħmel l-IVF, la biex tmur tagħmel is-surrogacy, daw tagħmilhom għax inti tixtieq li jkollok id-dritt li jkollok iċ-ċans. Fil-kommandi li aħna nqumu ma ħallux il-Malta titkisser, ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Espionaġġ! Hemm ġew ġo taħt l-aquarium, hemm Simon Busuttil ma' xi 20-30 ruħ. Ma tistgħux iżżefnu l-Knisja Kattolika u jiena nagħlaq ħalqi, anki għaliex m'iniex imdorri nagħmel hekk. Għax mhux dan il-Islam. Illi nihna ħebbinah u l-Islam illi ihna ħeddennah. Injoranti, min jaġixxi bħalkom huwa injorant, ma tistax tgħidlu ħaġa oħra. Għadek miġbud lejn l-irġiel jew le? Le, m'għadnix, le.
M'għadekx. Le.
Imbdilt. Sirt straight mela. Eħe, qed ngħix ħajja straight. Iva, iva, iva.
Mela int qed tgħidli jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba persuni gays? Iva. Jista' jkollhom reazzjoni ta' mħabba meta hija reazzjoni sinċiera u ta' mħabba. U dik qajmet kontroversja kbira, ħafna nies fil-Knisja dejqithom, u ħafna nies bdew iċemplu u ngħidulna, min jaf se jagħmillu l-Arċisqof issa la jsir jaf? Li ma kinux jafu n-nies kien, li aħna stedinna lill-Arċisqof għal dak il-programm, u hu qalilna, ħa nibgħatilkom 'l xi ħaddieħor, u bagħtilna 'l Father Kevin. F'din is-sala ġew il-Presidenti, il-Prim Ministri u l-Isqfijiet kollha.
Jiena għamtilha bl-offerti, tlajt bl-inbit u bl-ilma, Mirjam telgħet bl-ostji. U fi Knautila speċi Ġurassi, qatt ta' min iċċajta ngħidlu isma' dana mhux whisky ta'. Imma qatt mhux il-każ, ħalliha. Kif tajtulu, niżel għali, isma' żgur li mhux whisky da li qed ittini.
Ma kellix daqshekk kbir fi skola. Issa perss li issa għandu president kulħadd.
Ġew nies li jafhom kulħadd. U ġew nies li ma kien jafhom ħadd. Iżda li llum sar jafhom kulħadd.
Dat l-estin dat nippoplesija. Ma bdejtx nimxi, ma bdejtx nitkellem, ġifieri. Inti lil Ġesù tgħidlu għaliex jiena? Le, jien ngħid aħjar jiena mill ħaddieħor. Għax jiena naf niġġilidilha. U forsi jew min ma jafx jiġġilidilix. Hija tama. Sax insolvi l-problema billi nibki u żgur ommi mhijiex ħassolvi l-problema billi tibki wkoll. Ma rridx nintesa u għalhekk qed nieħu gost li qed nagħmlu programm bħal dan għax ma rridx tinsewnix, please, tinsewnix.
Ġew kantanti. Morna għand ħu il-Papa Benedittu 16. Ġie l-bodyguard personali ta' Gaddafi. Astronawta li tela' fuq il-qamar.
Jien kont l-aħħar persuna li nżilt fuq il-qamar.
Intervistajna mara li għexet fl-istess dar ma' Saddam Hussein. Fl-aħħar Zeina tiddeskrivi lil Saddam bħala persuna ossessjonata bil-poter. Saddam loved power. Tgħid li kien lest joqtol anke lil uliedu, kif għamel wara kollox lill-irġiel tat-tfal tiegħu, biex juri l-poter li kellu. Għal Saddam, il-poter kien kollox. Sar programm live mill-Pjazza tal-Vatikan. Dan huwa mument storiku għalina. Għaliex huwa l-ewwel darba li crew tat-television proprju tela' bil-crew hawnhekk u bil-cameras u b'kollox hawnhekk il-Vatikan. U qed jgħiduli wkoll li hija l-ewwel darba li proprju sar programm minn ġewwa il-Vatikan. U l-ikbar stejjer irrakkontajniehom hawnhekk. Lit-tifel jħassru bil-lej nitolbu għax ħin minnhom qatlu ibni, qatlu qiegħed titlob xi ngħaqal jien? Għal-età li ġie wasal tit-tertifor għat-tagħlim-dieqma, għad li jnaqqas l-offront ta' mibni. Imma b'hekk bdejna nagħmlu kuraġġ. Bit-talb u bit-tama, eh? Illum għadek tara l-Madonna. Għaddi nara. Kull artjerba tidher ukoll. Gigi Camilleri b'mod unanimu instabet ħatja bil-qtil ta' binha Twani. Gigi tiġi kkundannata għall-mewt. Carmen, it-tifla ta' Gigi, meta morna l-Awstralja qalet li lil ħuha ma qatluhx ommha u Leli. I swear on my kids. Le, mhux huma kienu. Fl-Awstralja, Ritratt Ritratt, Carmen turina kif ħalliet lil ommha l-fossa biex marret issejjaħ lil ħuha.
Dan il-bieb fejn kien ħija mejjet warajh, il-bieb tal-kċina da.
Iżda 50 sena ilu, waqt il-ġuri ta' ġiġa u leli, kienet ix-xhieda ta' Carmen, li kienet għandha seba' snin. Ix-xhieda prinċipali li bagħtet 'l ommha u missierha l-ħabs. Dakinhar, Carmen, tifla ta' seba' snin, fil-Qorti kienet xehdet li rat lil ġiġa toħroġ sikkina tal-ħobż mill-kexxun u bis-sikkina tal-ħobż f'idejha, Ġiġa niżlet għall-kupp tejha ħdejn Twani. U Carmen kienet qalet li mbagħad ommha qaltilha biex titlaq 'il barra.
Ġiġa u Leli nstabu ħatja u Ġiġa ingħatat il-piena tal-mewt. Iżda kien hemm mument waqt il-kumpilazzjoni fejn Carmen qalet li x-xhieda li kienet tat kienet ivvintata mill-bidu sal-aħħar. Il-ġimgħa l-oħra, f'Xaraban Carmen tajt li meta xedet kontra Ġiġa u Leli kienu poġġew l-arklin f'ħalqa.
Qalu kif tajt, poġġu l-arklin ġo ħalqek. You know? It's like jituk isom bħala idea x'għandek tgħid. Tifhem? Allura għattilhom li jridu jisima. Imma ma kienx minnu, għax għattu mbagħad li ma kienx minnu.
Ġiġa baqgħet sal-aħħar nifs ta' ħajjitha sostni li hi innoċenti. Dan il-leħen ta' ġiġa f'intervista miegħi fuq Radio Artikej. ftit qabel ma mietet. Jien m'iniex ħatja, hekk għedt u hekk nibqa' ngħid sakemm immut. Alla jaf, kollox jaf, imma għadu mhux il-mument li jitrażżej f'wiċċ l-ilma. U l-ikbar xewqa tiegħi bħalma minn dejjem ngħid hi L uħti bi nitlob għalija hi nkun naf imqar ħamis menuti qabel mewti min kien kaġun ta mewt tiegħek. Issa Carmen ġiet Malta biex tfittex il verita. Wieħed mill ewwel postijiet li Carmen xtaqet iżżur kienet id-dar fejn kienet tgħix. Id-dar fejn inqatel ħuha twani.
Jien meta tlajt ma' dik it-tfajla, tlajt fej hemm inti. Ma rridx nitli iktar, imma hi kienet fej hawn jiena tiġbidli idi, xi ma kien fini xejn. Imma mbagħad meta jiena ġejt hawn, il-bib tagħna ta' kċina kien miftuħ. U kien imbexxa u d-dawl tat-tubu kien jidher daqsxejn id-dawl barra.
Carmen tispjega fejn rat lil dak il-ġuvni li tissuspetta fih.
Kif wasalt hawnhekk bid-dawl tat-tubu kien jidher hawn, kien hemm xi ħadd hawn. Kokka iżomm idu mal-ħadid u li rajt biss l-għajnejn iraqqu. U hi kif rajt iġġenniet u ma ridt ngħid xejn, ġast għedtilha ħalli ma rridx nitla' ma rridx nitla' u ħrabtilha u nżidt niġri u hi ġiet warajja għax beżżajtha, ma tlajtx iktar minn hekk. Ġifieri hu hemmhekk kien. Yeah, hu kien hemmhekk. Provaw nimxu ftit. Sawek qatt ma tlajtu minn dakinhar. Na. Aw, qatt ma tlajt, l-aħħar li tlajt sawnek, saw. Meta ġie bissiri, meta sema lajjat u qabadni minn qaddi ma ħallinix nidħol u rajt saqaj ħija jiera. U qabadni u tani xi ħadd ieħor biex jniżżilni u hu daħal. U jien bdejt ngħajjat irrid nara l-ħija, rrid nara l-ħija. Carmen għadha tistenna lil Twani joħroġ mill-bieb tal-kerrejja. Bieb li llum huwa mbarrat bil-bricks.
Nixtieq li joħroġ minn hemmhekk. Jien ħaġa nixtieq jekk jafu xi ħadd ma dom xi jgħidu. Batejna ħafna aħna ħafna ma nix għal-medu jistriħu fil-paċi jom missieri.

and it felt like the, the, the airplane was taking a nose dive. L-ajruplan beda nieżel b'veloċità qawwija l-isfel. Jackie ħasbet li l-ajruplan se jaqa'. I thought we were going to die just by that. And uh, I stood there and I felt the gun go to my head. Għamilt 200 esekuzzjoni bil-giljottina. Missieri laħaq għamel 300 oħra. F'din l-iskeda kellna l-istejjer li se naraw ta' abbuż sesswali li meta kont qed nismagħhom ma flaħċ. Wisq kien wisq. Għalli x bida jagħmel li hekk, kelli noqgħod kwiet. Ftafani fuq is-sidda tiegħu u għamilli minn wara. U jien ma kontx naf x'qed jagħmel għax kont qed nibża' u nittwijet u ngħajjat l-ommi f'qalbi u hekk. U qed ħalli f'idejn il-bambin anyway, imbagħad Qasamni hu, għax jien kont tifel ta' 13 sena żgħir.
U għall-ewwel darba waqt dawn l-istejjer l-Arċisqof kien hemm live iwieġeb. Il-fatt li inti tabbuża mbagħad huwa tradiment ikbar għax in-nies meta tersaq lejk u taf dak qed tippretendi li qed tersaq lejn saċerdot li għamel diġà impenn pubbliku li ma jkollux attività sesswali. Jiġifieri t-tradiment ikun doppju. Xarabank hemm meta tiġri l-istorja. Qegħdin fi post ieħor propju fejn qed isseħħ hawnhekk il-gwerra. Qegħdin hawnhekk fiċ-checkpoint għal Ramallah huwa post li għandu tensjoni kbira hawnhekk diversi drabi jisparaw fuq in-nies u anke nies li imutu hawnhekk. The tanks surrounded the, the, the house and they uh,

Fadal l-aħħar biċċa struttura ta' dak li kienu t-Twin Towers. Hemmhekk ħallew ħajjithom 'il fuq minn 6,000 ruħ. Brian Cachia, żagħżugħ ta' 26 sena, kien jaħdem fil-World Trade Center. Kuljum naħseb li Brian miskin. Fil-għaxija, fil-ħodu. Sidit tagħmel issa. Miskin mar spiċċa.
F'dil-kamra wkoll fejn it-terroristi kienu litteralment min idejjaqhom jew min ma jobdix għal regolamenti li jagħmlu jpoġġuh ma' ħajt u jisparawlu.
F'Xarabank se niltaqgħu ma' Gorgi ta' erba' snin li b'miraklu salva meta ħbewh f'dan il-kontenitur.

Hawnhekk qiegħed quddiem il-Paraíso Restaurant. Sas-sitta ta' filgħaxija, ħafna nies li jaħdmu hawnhekk u li anke jiena tkellimt magħhom, qaluli li kienu qed jaraw lil Madeline mal-ġenituri tagħha. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa tant kbir, Proprju anke issa sal-aħħar qed iżomm lid-dinja kollha imkaħħla mal-iscreens tat-televiżjoni, tar-radjijiet.
Paul the Second, the leader of the Roman Catholic Church has died. He was 84 years old. Fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II È tornato alla casa del padre.
Proprju fil-post fejn nhar il-Ġimgħa li għadda waqt il-partita wieħed mit-terroristi ġie u sploda lilu nnifsu.
U fuq nota inqas serja dan niftakarni mkaħħla mat-television nara.

L-oraklu qalilhom biex jidħlu fil-ħarem. Hemm ġew kellhom jinnominaw żewġ persuni li dejquhom matul il-ġurnata, biex l-għada filgħodu xi ħadd minnhom jieħu kastig. L-għażla waqgħet fuq Ray Calleja u fil-fatt, l-għada filgħodu kellu jqaxxar tunnellata patata ġor-restorant tal-post. L-oraklu qalilhom ukoll li kellhom jippreparaw xow għas-Sibt filgħaxija.

Two! Three!
Int ġejt magħżul biex waqt l-ikla ta' nofsinhar taqbad ma' Ira Loskop, tilletika magħha, iddejjaqha, Tara, jiena ngħidlek li di taf xi ġralha? Di telgħet għall-Eurovision. All right? Bis-suċċess li għamlet kien enormi. U dik it-trawm, dik kienet trawma minnha nfiha. U llum il-ġurnata ma tistax tara l-valur

Għalhekk qed nipprova ngħid illi s-sistema xi mdaqqiet mhix tajba għax qed ġegħlhom jaraw affarijiet illi mhumiex ta' vera u mhux fair fuqhom.
Ray Calleja jgħid lill-IRA li din kienet ċajta.

Roller coaster ride ta' emozzjonijiet u affarijiet. U nħossni ferħan ħafna li għamiltha. Claire, x'naqbad ngħid fuqek. Binti, Claire. Meta konna din nirreċtaw ta' omm u bint, ma kinetx reċta. Bqajt miegħi, bqajt f'qalbi u ma nista' ninsik qatt, żgur li ma ninsik qatt.

Periodu kena veru klem. To my surprise u vera kontent, il-bond tagħna kull ġurnata saret aħjar u aħjar aħjar. Li llum il-ġurnata Wieħed mill-inqas li jkolli problemi ngħix miegħu għax vera nħossni komdu miegħu, l-iswings tiegħu nifhmu, jekk ikollu naqra burdata jersaq 'l hemm, jekk ikun sensitive anzi jkun irid jitkellem ta' mhux twarrab imma trid tkun taf kif tittakiljah and he's an amazing artist. Prosit u thank you.

Għad jagħmlu lil ġebel fuq dar, imbagħad hemm xi Ċiniż jgħod jaffeġ fuq dar. Għadda.
Naħseb li ħatta fil-fatt. U żgur!
Għax jien it-tmin sigħat tiegħi ta' xogħol quddiemek Prim Ministru ntihom inqassamhom matul il-ġimgħa si għallu. Imma ntihom. Dik, dik hija d-depressjoni. Tikpi pereżempju.
Il-ħin kollu.
Il-ħin kollu tiegħu. Il-pjazza kollha dem. Aħna kunna żgħażagħ ta' 17 sena.